او ہک ایجھا استاد ہئی جیڑھا استاد نہ ہئی۔ اساں ہک ایسے شاگرد آسے جیڑھا شاگرد نہ آسے۔ تے ساکوں نے او ساکوں بے مرشد بندے دا بچہ جو ایجھا جیہا ہک او کچھ اچ پا گھندا ہئی۔ اوکوں الا کے او بندے کوں اپنی کچھ اچ نہیں پیندا۔ او بندے کوں ٹرانسفارم کر گھندا ہئی۔ اوندی خاموشی دے اندر اتنی طاقت ہے کہ او سانوں ہر شے سمجھا دیندی ہے۔ چونکہ اساں خاموشی کوں سݨݨ چاہندے ہاسے۔ پیو ماء شور کریندے ہن، گھر اچ دڑکے تے بچ اے۔ سکول ویندے ہاسے استاد دڑکے ݙیندے ہن۔ اگر کالجاں اچ وی ہوسے تاں وت سارے روشن خیال پروفیسرز او اپݨے علم دی نیں دے وچ سانکوں دڑکے ݙیندے ہن۔ استاد دی خاموشی سانکوں ہر شے۔ تے میکوں ایویں لگدا ہن ایویں لگدے کہ استاد دی خاموشی بالکل لاڈ بدھ جیویں آدھے کہ دیٹ واز نوبل سائلنس ہک ایسی خاموشی جیڑھی کہیں کہیں پتہ نہ لگن دیندی والا سر دے کہانی ہے شاید استاد دے ان کو آئی سور تو سچا تو سور تو سچے کی میں لوگ ہوں یہ مطلب اساں بہت بہتر دا نزدیک دا جاننے کہ استاد ہی ایک سور تو سچا بندہ ہے

کہ انہیں وسیم کوں بالکل استاد آلی کار ہی لیکن استاد دا ویلا بیا ہی اور مشتاق کاری دا ویلا بیا ہے تو میں صرف ترائے گا نہیں وہ بھی اپنے ایٹیز دے کوئی نظمہ دے بچوں ایک استاد دے تنہا نظم لکھی ہے وہ دا عنوان ہے استاد فدا ہوسن۔ میں ڈو چیزاں انہاں وچ میں ڈو بند نہیں میں سمجھوں۔ ہک بند ہے کہ بھی اہم سا ہے کہ بھا قیمتی شے ہے لیکن یہ گوہے دی بھا ہوے ہولے ہولے چلی جاندی جنگل وانگوں مچ پوے تاکہ کوئی شے کہندے تھے نہیں آندی۔ اے ہی میں اتھائیں منصور کریم سیال دی ذات اتے ہی کوئی گفتگو تھیندی پئی ہی دوست کچھ کاوڑ اچ ہن کچھ غصے اچ ہن تاں اپنے اپنے ہتھیار سارے کڈھی وٹھے تاں ساڈا ہتھیار یقینا اوہ ہوئے کہ جیڑھا دشمن دا ہتھیار نی تھی سگدا کہ دشمن نال دشمن دے ہتھیار نال بھڑن بالکل حماقت دی گالھ ہے دشمن بندوق نال بھڑن چاہندا ہے اوندا نال اساں بندوق نال نی بھڑ سگدے تو استاد جڑی اٹکل نال بھردا ہوتا ہے وہ اٹکل ہی ساری ہن بھی ویلے ہے ہن بھی کار آمد ہے کہ ان دے واسطے ضروری ہی ہے یہ کہ تھوڑے اندر بھکتی ہوئے ڈیووشن ہوئے کہ تسا اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دو کوئی ماہ صرف این جی اوز کا تقاضا نہ ہوئے

کوئی جھک نوائی، کوئی فاقہ، کوئی بلاں دا اپݨے تے تساں طاقت ایسی رکھو جیندے نال تساں اپݨے کہیں جھوک دے اتے اپݨی جھوک توں مل سڳو۔ ݙوجھی چیز انہاں دی ہئی کہ جیکوں اساں سو کال مزاحمت آہدے ہیں، ایکٹیویٹی مطلب ہے، ویویکانند ہک وݙا۔

جنہاں کوئی پھر پھر لوگ ہیں جڑے او ایں مطلب دے کوئی اتو دی اشرافیہ اتو دی الیٹ اون دے نال بھی اسا ڈائلاگ کر کے دیکھ کیتا بہو ورسا دل اون دے نال بھی ڈائلاگ کر دے رہے کہ یار مطلب تسا کچھ استاد جو آتا ہوتا ہے کہ یار انہاں نال بھی الاؤ مطلب تسا کچھ کرو یار لیکن لگا کہ نہیں یہ نہیں تھی سکتا کہ سب کو اسا تو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ساڈا آخری دفاعی مورچہ ہے، جے اے مورچہ اساں ہار گئے تاں اساں اپنی وسوں وی ہار ویسوں، باقی تاں کہیں جاہ تے اساں ہیں کوناں، نہ نصاب وچ ہے، نہ کتاب وچ ہے، نہ کہیں وچ ہے۔ استاد آہدا ہوندا ہئی کہ تساں اپنا متبادل تربیت دا نظام جوڑو، جیویں سرکار تہاڈی کوئی مدد نی کریندی، جیویں سرکار تہاڈے نزدیک نی آندی، تساں تہاڈے بال کوں اوہ اپنے سارے بال کوں وی اوویں پڑھاوݨ چاہندی ہے جیویں ریاست چاہندی ہے۔ تساں اساں اپݨے ٻال کوں اپݨا کوئی طبیعت دا نظام جوڑݨا ہے، اپݨا کوئی قاعدہ بݨاوݨا ہے جیڑھا بے ملوخ یا بے بم یا ٹے ٹیک نہ پڑھیندا ہووے، اوں کوئی ساکوں اپݨی وسوں نال مل جڑیندا ہووے۔ ݙوجھی ڳالھ اچ استاد دی ہے کہ مزاحمت جیڑھی ہے ایہ بنیادی اچ ایکٹیوٹی ہے کہ

ہک مٹھ سٹݨ دا ڳناہ تھی ویندے یا نئیں تھیندیاں توں ݙس کر اے ہن انہاں دی مزاحمت بھی تساں کتے کتی رہو روز دا کم روز کیتے رہو ٹھیک ہے پیرو رانا جی دی دریا دے کاغذ چونڈے پوندن پیرو رانا دوستا